1856 thĩinĩ wa itũũra rĩa Mũrang'a. Hĩndĩ ĩyo gĩthomo gĩtiarĩ kĩingĩ kwoguo ndathiire cukuru. Arĩ mũnini aateithanagia na aciari ake wĩra wa mũgũnda na mawĩra ma mũciĩ. Aigana nĩacemanirie na mũthuri wake Makeri wa Mbogo na magĩtanahĩrwo na ciana ithathatũ. Kwĩrĩkanaga nĩacokire akĩũmbwo nĩ cibũ wĩ gatũ wa ihinda rĩu wetagwo Karũri wa Gakure, ũrĩa warĩ cibũ mũnene mũno kũrĩa Mũrang'a, hĩndĩ ĩyo Mũrang'a ĩkaine nĩ Nyakerũ ta

akĩmwĩrĩra kũmũtua hendimeni wa itũũra rĩake. Makeri nĩaregire na thutha wa kũrega gĩtĩ kĩu akĩhe Wangũ wa Makeri nake Wangũ agĩtĩkĩra. Hĩndĩ ĩyo. Nĩ mwaka-inĩ wa 1902, gĩtĩ kĩa Headman ihinda rĩu kĩaheagwo arũme tu, no nĩ tondũ wa ũrata wa Cibũ na Wangũ maũndũ magĩcenjia. Wangũ agĩgĩtuĩka mũtongoria wa mũtumia na gũtiagĩire na mũtumia ũngĩ ũtongoria-inĩ hĩndĩ yothe ya Nyakerũ. Ihinda-inĩ rĩu Nyakeru nĩanjĩrĩirie kuoyaga igoti kũrĩ andũ kũgerera maheadmen na hau nĩho Wangũ agianire na andũ mũno akĩmetia igoti. Nĩakorirwo arĩ na ũru mũingĩ mũno agĩtia igoti na waga igoti ũkahũrwo na ũkahingĩrwo. Hau nĩho Wangũ... eraga arũme maturie maru na akamaikarĩra mũgongo tarĩ njũng'wa aikarĩire. Hĩndĩ ĩrĩa kũgwa kwa wathani wake gwakinyire mwaka-inĩ wa 1909, June, andũ nĩ maamakire mũno tondũ matieciragia no gũkinye ũguo. Kĩrĩa gĩatũmire Wangũ agwe nĩ tondũ, Nĩanyitanire na arũme a anake makĩina ndaci yetagwo Gĩbata, ĩrĩa yainagwo andũ matarĩ nguo, na Wacũ thutha wa kũina Kĩbata e njaga, thutha wa kuona mwendwa wake Karũri wa Gakure we e ndaci-inĩ ĩyo, hau nĩho aatereire makinya. Yarĩ mbica njũru na ĩtangĩtĩkĩrĩka mĩtugo-inĩ ya Mũgĩkũyũ mũtumia kũruta nguo aine e njaga na ningĩ kĩbata gĩtiainagwo nĩ atumia. Nĩageririe gwĩtetera akiuga atĩ mũthuru nĩ kũgwa ũgũire, ũndũ ũrĩa andũ maareganire naguo. Thutha ũcio Wangũ nĩahinyĩrĩirio atigane na wathani wake wa Headman nĩũndũ wa mĩtugo yake gũkorwo nĩyakĩrũkire mĩtugo na mĩikarĩre ya rũrĩrĩ. Rũu nĩruo rũgano rwa Wangũ wa Makeri. Mathaa ma mũgĩkũyũ. Thinashara ya rũcinĩ nginya thaa ĩmwe ya rũcinĩ. Ugaga nĩ riũa rĩgĩcomoka ngo-inĩ kana riũa rĩkĩratha. Thaa ĩmwe ya rũcinĩ nginya thaa igĩrĩ cia rũcinĩ. Na hau tugaga nĩ rũcinĩ kana kĩroko. thaa igĩrĩ cia rũcinĩ nginya thaa ithatũ cia rũcinĩ ime rĩaitĩka kana ikĩongithia njaũ. Thaa ithatũ cia rũcinĩ nginya thaa inya cia rũcinĩ rĩahiũhia ciande kana mbũri igĩthiĩ rũru. Thaa inya cia rũcinĩ nginya thaa ithano cia mũthenya, naho tũkoiga mĩaraho ya ciũri. Thaa ithano cia mũthenya nginya thaa thita cia mũthenya. na igĩthiĩ rũũĩ. Thaa thita cia mũthenya nginya thaa mũgwanja cia mũthenya, naho hau tugaga nĩ mĩaraho, riũa rĩegera kana riũa rĩehanda. Thaa mũgwanja cia mũthenya nginya thaa inyanya cia mũthenya, tũkauga ikiuma rũũĩ. thaa inyanya cia mũthenya nginya thaa kenda cia hwaĩ-inĩ, tũkauga nĩ mĩarahũko. Thaa kenda cia hwaĩ-inĩ nginya thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ, tũkauga riũa rĩa rura kana riũa rĩaikia huho. Thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe cia hwainĩ tũkoiga nĩ mĩrũgi ya ka thaa ikũmi na ĩmwe nginya thinacara cia hwainĩ tũkoiga makenga arĩithi kana mbũri ikĩinũka kana riũa rĩgĩthũa. Thinacara ya hwainĩ nginya thaa ĩmwe ya hwainĩ. Tũkauga ng'ombe igĩkamwo kana tũkoiga hwainĩ. Thaa ĩmwe ya hwainĩ nginya thaa igĩrĩ cia hwainĩ. Tũkoiga nĩ kwagĩa mairia kana gĩthukĩ mũndũ. kana mbũri ikĩingĩra thaa igĩrĩ cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ. Hau naho tũkauga nyũngũ yahagĩrwo thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ nginya thaa inya cia hwaĩ-inĩ tũkoiga ciekĩrwo marigũ na nyeni. thaa inya cia ũtukũ nginya thaa ithano cia ũtukũ, tũkoiga ikĩihũrwo. Thaa ithano cia ũtukũ nginya ũtukũ gatagatĩ. tũkoiga andũ makoma kana meigĩrĩra ũtukũ gatagatĩ nginya thaa mũgwanja cia ũtukũ, tũkauga ũtukũ gatagatĩ. Thaa mũgwanja cia rũcinĩ nginya thaa inyanya cia rũcinĩ, tũkoiga nĩ andũ megarũra. Thaa inyanya cia rũcinĩ nginya thaa kenda cia rũcinĩ tũkoiga kiria nyoni kana itharia ikĩinũka. Thaa kenda cia rũcinĩ nginya thaa ikũmi cia rũcinĩ tũkauga huho njeke. kana ngwareinĩ, thaa ikũmi cia rũcinĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ. Naho tũkoiga nĩ nyoni ikĩgamba kana mara agĩte nyina. Thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ nginya thinacara ya rũcinĩ tũkoiga ruoro rũgĩtema.

Mũgĩkũyũ nĩ akoretwo akĩgarũrĩra mĩtugo yake mũno. Ciugo ingĩ ikahũthĩrwo ũrĩa itabatiĩ gũkorwo ikĩhũthĩrwo. Koguo nĩ kũrĩ ciugo ciogomirio na ikahũthĩrwo ũrĩa itagĩrĩire. Thĩinĩ wa video ĩno nĩ tũkũgeria kũrora ciugo ciogomirio na tũgerie gũcirũnga. nĩgetha mũmenye ũrĩa ciakoragwo cikiuga. Na kiugo kĩa mbere nĩ mũndũ mũgo, mũndũ mũgo. Mũndũ mũgo nĩ mũndũ wĩna ũhoti kana ũgĩ wa mũciarĩre. ũrĩa ũtakoragwo na andũ aingĩ. Ago nĩ a mĩthemba mĩingĩ ta mũndũ mũgo mũturi, mũndũ mũgo mũrathi, mũndũ mũgo mũrigitani, mũndũ mũgo mũragũri, mũndũ mũgo mũciarithia. na iheo ingĩ nyingĩ ciumanĩte na kũrĩ Ngai. Mũndũ mũgo ti mũrogi. Kiugo kĩu kĩngĩ nakĩo tũkũrora nĩ mũrogi. Mũrogi nĩ mũndũ o wothe wendagĩra ũngĩ ũru. Hĩndĩ ĩrĩa ũrendera mũndũ ũngĩ ũru, kana ngoro yaku ndĩkoragwo ĩ ngoro theru. ĩkoragwo ĩkĩendera andũ mone maũndũ moru. Mũndũ wa kĩũnũhu nĩ mũndũ mũrogi. Mũndũ wa rũmena nĩ mũndũ mũrogi. Mũndũ wa ũiru nĩ mũndũ mũrogi. Mũcogeri ngũĩ nĩ mũrogi. Mwetheri ũngĩ kĩrĩi. onake nĩ mũrogi mũndũ wa kũgeka onake nĩ mũrogi kũgeka nĩ mũndũ ũrĩa waragia maũndũ moru na kanua gake akĩrongoreria maũndũ macio mathũkie mũndũ ũngĩ mũhurunji wa mĩciĩ yene onake nĩ mũrogi nĩ kũrĩ andũ matendaga kuona mĩciĩ ĩrũgamĩte. Ona mũciĩ wa mũndũ ũngĩ ũrũgamĩte na wĩna gĩkeno arenda o kũũthũkia, we wĩ mũrogi. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora nĩ ngoma kana ngomi. Ngoma nĩ roho wa mũndũ wakuire. na nĩguo na gĩthũngũ wĩtagwo the spirit tondũ mũgĩkũyũ etĩkĩtie arĩa akuũ nĩ gũkoma makomete mũndũ arĩkia gũkua ngoma yake kana spirit yake ndĩkuaga Na irĩ nyingĩ, kana nĩ andũ arĩa aingĩ makuĩte, ciĩ nyingĩ ciĩtagwo ngomi, ngomi. Ngoma tiwe caitani. Mũthũngũ atanoka, mũgĩkũyũ, mũgĩkũyũ Kano etĩkĩtie o Ngai tu. Ndetĩkĩtie. ũhoro wa caitani. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora nĩ mĩthaiga. Mĩthaiga nĩ ndawa iria mũndũ mũrwaru aheagwo athiĩ kwa mũndũ mũgo, mũrigitani, akanyua na akahona. Ĩrĩ ndawa ya mũthemba ũmwe ĩtagwo mũthaiga. Ndawa nĩ kiugo gĩa gĩthweri, mĩthaiga nĩ gĩkũyũ, na mĩthaiga tiyo ũrogi. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kiugo gĩtagwo kĩũmbani. Kĩũmbani nĩ mũndũ mwendeki. Kũmbana nĩ kũgucĩrĩria. Kũmbana ti kwagana. Mũndũ kĩũmbani ekoraga akĩendwo o ũguo tũhũ na to nginya akorwo e gĩtharia. Kĩũmbani ti kĩo gĩtharia. ngwĩciria nĩ tũranyitana andũ nĩ mahũthagĩra kiugo gĩkĩ mũno gĩtagwo kĩũmbani makĩmaanisha kana makĩenda kuga atĩ mũndũ ũcio mararĩrĩria ũhoro wake nĩ gĩtharia koguo kĩũmbani ti kĩo gĩtharia kĩũmbani nĩ mũndũ ũrendeka. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ tũkũrora nĩ gĩtharia. Gĩtharia, gĩtharia nĩ mũndũ wa gũtharia ihiko kana ndũgũ ciene na njĩra ya gwĩtonyereria harĩ mũthuri kana mũtumia wene akĩmenyaga nĩ wene. Tharia iteaga mĩciĩ yao igĩthũkia yene. Gĩtharia kĩaga gũkua kĩonaga nganga mbute. Nĩ wega mũno mwĩroreri nĩ twageria gũthathaũra ciugo iria ciogometio. Nĩ wega mũno.